D'Fussball-Weltmeeschterschaft steet an de Startlächer, ma genee esou wéi am Sport gëtt et och an der Musek weltwäit Concoursen. Een dovunner ass de World Music Contest, deen all véier Joer an Holland ass an als Weltmeeschterschaft vun der Blosmusek gëllt. Vum néngte Juli bis den zweeten August gëtt fir déi 75. Kéier dëse Concours ofgehalen. Zu Kerkrade trieden dëst Joer och dräi lëtzebuergesch Formatiounen un, d'Anne-Lena Stiegler war de Bondsvillen. Bei dëser Prouf waren et nach iwwer 6 Wochen bis de groussen Optrëtt beim World Music Contest. Fir d'Fanfare Bouneweg gëtt et awer esou lues eescht. Si trieden an der éischter Divisioun un, dat ass déi héchst fir Amateurmusiker. Dodriwwer spille just nach déi professionell Fanfaren. Dat kann ee sech effektiv e bësse virstellen wéi esou eng Olympiad. Dat ass jo och all véier Joer, eben wéi d'Weltmeeschterschaft oder d'Olympiaden, wou dann Orchesteren sech quasi déi ganz Zäit dodrop preparéieren. An da kënnt dee groussen Dag an dann, dat ass e formidabelt Gefill, da kënnt een an déi Hal, wou alleguerten déi grouss Bänden da spillen an do ass eng enorm Ambiance. Déi Leit sëtzen do, déi Leit sinn an enger. Extra Stëmmung och. Fir d'Fanfare vu Bouneweg ass et schonn déi véiert Participatioun beim World Music Contest zu Kerkrade an Holland. Nieft dem Concours selwer bleift virun allem d'Ambiance villen a gudder Erënnerung. Beim World Music Contest gëtt et an den héijen Divisioune limitéiert Plazen, Qualitéitskontroll grad esou wéi vum Curriculum vum Orchester an. Fréier Resultater. Lues a lues Opbau vun en. Ginn deem Sway wann déi grouss, déi top Orchestere kommen. Da gëtt do applaudéiert, gejaut, déi sprangen op. Also et ass eng eng formidabel Ambiance. Et ass awer net nëmme Concours. WMC ass och. Party. De WMC gëtt traditionell an Holland organiséiert, well en do entstanen ass. Veräiner mellen sech un a ginn hir Partitur of. Duerno gëtt gekuckt, ob si um néidegen Niveau sinn. Fir vill Museker steet nieft dem Concours och d'Erfarung am Mëttelpunkt. Insgesamt huelen 31 Länner deel. Aktuell sinn 252 Orchesteren a Bands aus 5 Kontinenter ugemellt. Fir de Veräin bedeit et ganz vill. Et ass eng flotte Wee fir dat ze maachen. Et ass flott fir dohinner ze goen. Et ass net nëmme just deen ee Moment, deen een Dag wou mer do sinn, mee et ass déi ganz Zäit wou mer zesumme prouwen, wou mer ënnertenee matenee schwätzen an esou. Dat heescht scho ganz vill. D'Orchestere mussen insgesamt 40 Minutte spillen, 15 Minutte si virgeschriwwen. De Rescht vum Programm dierf fräi gewielt ginn. Net iwwerdreiwen mat de Crescendo. Also mir ginn net dohinner fir ze gewannen, et ass esou den Niveau an eiser éischter Divisioun, et ass quasi déi héchsten déi et do gëtt, do ass den Niveau extrem héich an do kommen hollännesch, Benten, déi och gewinnt sinn, esou Concoursen ze maachen, déi maachen éen, zwee Concoursen d'Joer an déi si wahnsinneg gutt. Derbäi kënnt, dass et schonn do e bësse wéi am Sport, do ginn dann och esou Profien akaf fir deen an deen Dag an ech ginn awer mat mengen eegene Leit a mir geet et drëms, dass mir deen Dag gutt spillen, esou gutt wéi mir kënnen. An dann, bon, kënnt d'Resultat vun der Jury, dat muss een da kucken. Mee fir mech ass et wichteg, datt dat Ganzt e Wee ass, de Wee op Kerkrade. Do begéint een dann nei Stécker an do begéint ee sech och selwer, wann een esou am Detail muss musikalesch Stécker an och musikalesch Detailer schaffen. Ech sinn elo ee vun deene Jéngsten, dofir ech ka elo net Sou gutt spillen an natierlech ginn et der Plazen, wou ech se muss vläicht op der Säit loossen. Déi schwéierst Plazen sinn do, wou ech wou musse vill Nouten an kuerzer Zäit spillen, mee och déi Passagen, wou mer zum Beispill als Saxophonsregëster alleng spillen. Et si Stécker dobäi, wou den Niveau awer scho relativ héich ass. Dat heescht, et muss een awer e bëssen och individuell doheem prouwen, fir datt et ka fonctionnéieren. Och d'Harmonie Municipale vu Monnerech hëlt dëst Joer um WMC deel. Fir si ass et déi éischt Participatioun. Si trieden an der Kategorie Harmonie Orchester an der drëtter Divisioun un. An där Divisioun sinn d'Chancë meeschtens gutt fir ugeholl ze ginn, wann d'Musek e passenden Niveau huet. Fir d'Harmonie municipale vu Monnerech ass dat e groussen Challenge. Ech mengen, dass dat net all Dag dass net all Dag dat mer kënnen do matmaachen. An ech mengen, mir vertrieden eis Gemeng ganz gären an ech mengen och eis Gemeng selwer wäert frou sinn, wa mer do mat engem gudde Resultat erëmkommen. Beim Harmonie-Orchester ass den Ënnerscheed, datt do méi Klarinetten agesat ginn. Wärend bei der Fanfare haaptsächlech Blechbléiser dominéieren. D'Orchestere sinn also anescht opgebaut a kléngen och entspriechend ënnerschiddlech. Zu Monnerech gëtt schonn zanter September geprouft. Zanter Abrëll konzentréiert sech den Orchester komplett op de WMC. Nervös? Lo net wierklech. Opgereegt? Jo. Gespaant wéi et ausgeet. Ech mengen mir ware réischt viru kuerzem op engem Concours. Dat ass natierlech eng aner Liga an ech mengen, mär freeën eis drop, hoffen dat bescht Resultat. Ech mengen, mir si gutt virbereet. Mir ware schonn op e puer Concourser. Et ass ëmmer erëm flott, dohinner ze goen. Et ass éischter eng Virfreed wéi elo eng Opreegung. Selbstverständlech sinn ech nervös, well et ass keng einfach Saach, e Concours ze spillen. Eng vun de gréisste Schwieregkeete fir den Dirigent Sebastian Geis ass et, all d'Instrumenter an d'Museker zesummenzebréngen, an harmonesch openeen ofzestëmmen. Wéi hir Chancen am Concours stinn, kënne si nach net ganz aschätzen, mee si sinn awer gutt preparéiert. Dobäi sinn ass alles um Flicorno d'Oro. D'lescht Joer, do ware mer déi éischt Grupp, déi ugetruede sinn. Dës Kéier si mir déi lescht Grupp an déi lescht si jo déi bescht. Awer mir si lo dobäi fir de Spaass. Mir sinn e Veräin, dee wierklech lieft vun dem Mateneen-sinn an zesummen no der Prouf nach hei e Patt ze huelen oder nom Concours ze feieren. An dat ass en Haaptzil, dass mer als Musek méi zesummewuessen nach a fir dobäi ze si fir d'Freed un der Musek. De véierte Juli sti béid Veräiner nach eng Kéier zesummen op der Bün. Beim Try-Out-Concert am Centre Culturel zu Bouneweg wëlle si sech dann de leschte Schlaff gi fir de World Music Contest 2026.